Omu kugyenda omu maisho n'okutebeekanisa ahabw'ogwo mwoyoroko ogwa Expo 2027 obwa hatiiya, Dokita Bishop Silas Tayebwa n'abandi bantu batari bamwe na bamwe abari omu sekita y'eby'obushuubuzi bariyo nibatayaayiraho ofiisi ya Minisita Evelyn Anite okubaasa kugaaniira nangwa n'okuhayaayira aha nshonga zitari zimwe na zimwe. N'ahi baarugireyo bakamweta kuba yaabaasa kwija omuri ogwe omwoyoroko ogurikwenda kubaho omu rurembo rwa Mbarara aha biro by'okwezi abiri na kimwe eby'okwezi kwa mukaaga omwaka ogu gwenyine ogw'enkumi ibiri abiri na ena aheeby'okurambura eby'obushuuburo kandi nangwa n'eby'amakorro biraabe biriho omu rurembo rwa Mbarara.

and we are looking for on 21st June it will be different in Mbarara you are welcome. Minisita Evelyn Anite hoona nawe yaarugayo n'okwikiriza arikugira ngu aha biro by'okwezi abiri na kimwe eby'okwezi kwa mukaaga naija kwija omu mworeko ogu oguraabe guri omu rurembo rwa Mbarara kugira ngu abaase kureeba ebi byona ebiraabe nibyorekwa nangwa n'abanya Uganda na munonga omu kyanga ekya Ankole eki barikwenda kworeka n'ebi bariho nibakora.

This is out of our own own gonja, which we call it plantain. You can call it gonja or plantain. It's such a wonderful concept. Arye n'okugira ngu obwahati ekyanga kya Ankole nikirugamu ebintu nyamwingi kandi n'ahabw'ekyo nikyo kyaraizire kunuya ngu ahabw'okuba nibakwata ebitookye bakoramu ebintu by'omuhendo.

Mbarara City Festival hoona neija kuba aha biro by'okwezi abiri na kimwe eby'okwezi kwa mukaaga enkumi ibiri abiri na ena kandi neija kuba eri omu rurembo rwa Mbarara ahu eby'emishuuburo, eby'amakorero kandi nangwa n'eby'okurambura nibyija kwarwa omu nguuto omu rurembo rwa Mbarara okugira ngu abantu bakabaasa kwereebera bagure kandi nangwa n'abaingi bahagyere eby'emishuuburo omu kyanga ekya Ankole.

Ekibiina ekya fdc kandi yarugayo Rukano Dokita Kiiza Besigye n'okushaba abeebembezi eb'ebibiina ebindi eby'orubaju oruhakanisa gavumenti niga baingi abo barikweta oruhabura gavumenti okureeba ngu baayeteerana hamwe boona kuza omu kigombe kimwe ngu obwo nibwo baraabasikirwe okuhigura Obwahati obutegyeki buriho bwa nrm kandi n'omwebembezi wabwo ow'ekitiinisa Yoweri Kaguta Museveni tibuhabirwe. Ebi byona yaabigamba obu yaaba ari omu kyanga ekya Masaka arikugambaho n'abahagizi aba fdc. Ka tubireebe.
Rutaro runo rw'okurununa okuruwangura, runo si rutaro rwa bibiina. Njagara tutegeeragane, orutaro rw'ensi yoona eyawambibwa tirurwanibwa bibiina. Mulwani b'abawambe bona nga begatide wa? Tukitegeera turi fena nti fena twina kano si ke kaseera ak'okwahuramu nze ndi wa buru, nze ndi wa red, nze ndi wa green. Green yo erimu kukomera Blue yo erimu ki? Red erimu ki? Mukomera. Kano ke kadeeya ka buri omu kukwatagana ne munne, kusikangana mu mikono nitushonga nga turi kintu kitya? Kimu. Twine okurwana ne propaganda. Propaganda wabari.

Naye omwaka ogujja ataateekwa okusasura amabanja turironi asatu munya. Kibanga omuntu kambuhe ekifaananyi ekyangu. Tugambe oine esomero abaana nibagya nibawa sikuuru fiizi, nga sikuuru fiizi zibudemu miriyoni bbiri naye nga esomero baribanja miriyoni itaano. Kati aho Museveni waatuusa okutambuza Uganda, turwanagana n'abasajja aho kumakya n'ekiro.

Twagumizamu Ory'omuhwezi wa sipiika w'eishengyero ryaitu rya Uganda, Hoistin Sir Thomas Tahibwa, yarigayo yagamba aha nshonga z'obutabanguko oburi omu mataka omu ihanga rya Uganda. Yashaba abukirikukwataho okureeba ngu baatandika kuheereza abantu ebyapa by'amataka gaabo ngu eki nikiija kwihaho kurwanira amataka kandi nangwa n'obwitane oburiyo nibweyongyera bwakiriibwizire. Katubireebe.
Akakiiko k'eishengyero akarikujunaanizibwa aha by'amataka nangwa n'okureebuza enshonga z'amataka omunda omu ihanga erya Uganda akarikumanywa nka aka Parliamentary Forum on Land Governance hoona karigeyo omu kasheeshe k'erizooba kaatandikaho n'okutebeekanisa omushomo gw'okubanza nainga shi symposium omu kyombeko ky'eishengyero rikuru ery'eihanga rya Uganda okubaasa kurugayo n'okuhaagira n'aha nshonga zitari zimwe na zimwe ezirikukwata aha by'amataka n'okureeba enshonga z'eby'amataka omunda omu ihanga erya Uganda oku zaakubaasa kutwarizibwamu gye.

Yaarugayo n'okugira ngu obwahati gavumenti ey'eihanga rya Uganda eine kurugayo n'okugira eki yaakora okureeba ngu obundi hoona obuteeka bukaabaasa kugarukaho omu nshonga z'eby'amataka kandi oshanga obundi emikaayana yaahwaho haijaho obusingye kandi obundi hoona haazaho n'entebeekanisa nungi ei Abanya-Uganda baine kutungiramu ebyapa by'amataka gaabo.

Abanya-Uganda boona okubaasa kwotsya akagisha aka kandi hoona bakeegyera omu mushomo ogwo ogwarugaireho n'okutebeekanisibwaho kugira ngu obundi bakabaasa kumaraho emikaayana y'amataka etwire neeteganisa nangwa neereetaho obwangane n'obwatika mutwe omu Banya-Uganda. Let us seize this opportunity to reaffirm our commitment to promote land tenure security as part of the border efforts.

The government and the private sector are all considered equally. Omu kihandiiko eki hoona nikyoreka kurungi ku Honarebo Thomas Tayebwa yaarugayo n'okushaba abantu okubaasa kurinda obuhangwa bw'ensi nangwa n'okuburinda kurungi ahabw'okuba ngu obuhangwa bw'ensi bwabaho nibushiisha buri kimwe tibukabaasa kumanya ngu ogu taarashiisire nainga ogu taine eki yaashiisire kureka nibutwariramu abantu boona.

to the adverse impacts of climate change. Tweheyo Ronald ahabwa GNTV omu rurembo Kampala. Webare munonga Tweheyo Ronald, ikiriza tuhumure nitwija kugaruka n'ekicweka kya kabiri kya Garuka Osya Otakariga.

oine enshara y'ekigambo ohwiremu amaani ohendekire omutima king of kings church hamwe na bishop silas tayebwa na bishop nicola tayebwa mbakumanyisa ku sande service nizitandika shaha ibiri n'ecweka mpaka shaha ina n'ecweka Service ya kabiri etandika shaaha ina n'ecweka mpaka shaaha mushanju n'ecweka. Prayer Extra etandika shaaha mushanju n'ecweka mpaka shaaha mwenda. Youth Service etandika shaaha ikumi n'ecweka mpaka ikumi na ibiri n'ecweka. Ija tushabe hamwe aha King of Kings Church ebyawe byona bitereere. King of Kings Church, loving God, loving you.

Abany'eshengyero bakiriyo nibagumizamu kuteeka emikono yaabo aha kipapura eky'okwihamu obwesigye ba kamiishana b'omu ishengyero kandi egyo ewururu eyebembeirwe Honourable Theodol Sekikuubo. Ka tubireebe.

Barinyeshongera batari bamwe na bamwe, hoona bakiraho nibagamba. Abanyeshongera batari bamwe na bamwe, hoona bakiraho nibagyenda omu maisho n'okuteeka omukono aha kipapura nainga shi aha rukarara orw'okubinga ba komishona aba paramenti omunda omu ishengye ry'eihanga erya Uganda okugira ngu babaase kuruga aha mirimo yaabo kandi hoona batyo batambure bagarukye ewaabo omu byaro. ninga shi bari omu za ofiisi ezo kandi ofiisi ezo zirimu abandi bakora emirimo erikwetaagisa ninga shi eshemeire. Aha kutandika kw'esaabiiti egi, omunyeshengyero orikumanywa nka Theodore Sekikuubo nangwa n'omunyeshengyero orikumanywa nka Sewungu n'abandi bataahi baabo bakarugayo baatandikaho eihururu ey'okubaasa kubinga baakomeisa n'aba paramenti aharimu ow'ekitiinisa honarebo Mathias Mpuuga Nsamba, ow'ekitiinisa honarebo Prossy Akampuuriraka nangwa n'abandi abarugire bakeegabira sente ezirikuhika miriyoni bitaano. omunda omu ihanga erya Uganda ngu n'akasiimo kandi nangwa n'okweyengyeza omushaara na million abiri n'ishatu bakugira ngu eki kigwereire kyarumwe kandi aba baine kurekurwa bakaruga omu ishengyero ry'ihanga rya Uganda ahabw'okugira ngu obwa hatiiya bariho nibareeta eri ishengyero ryagira omururu ninga shi ryareebeka kubi ngu harimu oburi bw'enguzi. Abany'ishengyero hoona abu twabaasa kugaaniira nabo abu twashanga bariho nibateeka omukono aha rukarara hoona babaasa kurugayo n'okugamba ebi.

Kandi twagumizamu nabwo ekiri omu ishengyero ryaitu rya Uganda, alipoota ninga okucondooza okurikukwata aha bugabe bw'abantu omu ihanga rya Uganda okw'omwaka ogw'enkumi ibiri abiri na ishatu kwarugayo kwareetwa omu ishengyero omu butongore. Sipiika w'eishengyero Ow'ekitinisa Annet Annet Among yashaba gavumenti okukora aha nshonga ezi bareeta omu alipoota egi kandi n'okureebeka ngu baazifaho juba. Katubireebe. Aha ripoota erikukwata aha bugabe bw'abantu nangwa n'eidembe ryabo ey'enkumi ibiri abiri na ishatu eiza rya Nyumabazyo erigire yaashomwa kandi etyo yaareetwa omu maisho g'oryo sipiika w'eishengyero ry'eihanga erya Uganda ow'ekitiinisa Anita Annet Among kandi hoona omuri ripoota egi neyoreka kurungi ngu obwa hatiiya enkuuto eziri okwo omu byaro ninga shi omu za disiturikiti z'ahansi ziboneire munonga okusinga enkuuto eziri omu rurembo rwa Kampala nangwa n'emyanya ezi gyehinguririize. Byona ahu naabirugireyo byashomwa. Ori chairman w'akakiiko aka akarikumanywa nka aka Human Rights Commission omunda omu ihanga erya Uganda, Ow'ekitiinisa Wagadia. Kandi hoona omu ripoota neeyoreka kurungi ku obwahatiiya ekitongore ekirikumanywa nka ekya Kampala Capital City Authority tikyefeereireyo kutunguura omutindo gw'enguuto omu rurembo rwa Kampala.

Naye enguudo zikyari mu mbeera mbi mu disitulikiti nga ez'e Wakiso, Kampala n'e Mukono n'awalala. Ebisingako aho biri mu ripooti yaffe. Omu ripoota hoona nabwe nikyoreka kurungi ku obwa hatiiya gavumenti eriyo nikuteekaho emiringo nyamwingi okubaasa kumaraho obworo omu nda omu ihanga erya Uganda obu erikurabira. omu bitongore bitari bimwe na bimwe nangwa n'okureetaho za projects zitari zimwe na zimwe aharimu okureeta eza parish development model, emyoga hoona nangwa n'ezindi projects kandi hoona Wangadya naagira ngu projects ezi zigyenderiire kumaraho obworo omundu omu ihanga erya Uganda. Tuwandiise nk'oku
projects za gavumenti gavumenti zeyateekaho okuggya abantu omu bwavu nga Binasiri nangeri yakubita kuta parish development model

Baitu ensimbi zino bwe bazifuna oluusi ate ne bazikozesa ku byetaago eby'amangu mangu nga oba okugura emere ababeera mu bibuga, okusasura akoku nyumba n'ebirara. So kati ne wesanga nti sente ezo ekigendererwa kyazo tekituukidwako.
Omu kugamba aha ripoota niyo emwe oru sipiika w'eishengyero Anita Annet Among arugire n'okusiima ab'ekitongore ekya Human Rights Commission okubaasa kugyenda omu maisho n'okucondooza enshonga zitari zimwe na zimwe kandi nangwa n'okureeta aripoota egi omu ishengyero nainga shi okugireeta omu maisho ge.

Naayongyera agira ngu obwa hatiiya gavumenti hoona neija kwija kwimukiramu omu nshonga ezi ezaareetwa omu alipoota. kandi ebaase kuzikoraho kureeba ngu obumwe buri ihanga.